Ntagete rero ndu onyo, gochia ase abanto bonsi pi bare gwantama. Abanto baria bagoteba ng'a William Ruto must go, bonsi pi ntagete ndu onyo, more especially chiparty leader, baria batenenete ebiama ao ao gusii. Ntagete ndu onyo ing'a, mobasekwa abanto chiticket, abananchi. batatageti. Mobase koa abasani baino, mobase koa abanto ase engencho ye chibesa. 2022 William Ruto ngochia koumora are chibesa, abanto baye ngochia koumora bare chibesa, mpaka ng'a egento keratenene kioka kebakonye, na oboamate obuya, ebiongozi na abanto. Igo mpaka ochore omonto. Abananchi ba kawaida basigete bancheti baroche ng'a oyo nabo akoba ekiongozi, tiga mbatebi bo. Bono iga gusii ntobwate chiba election chire ng'a isato, timanyeti naki baikaransete nse bagasochora bagachora ng'a ekero enyo tiga omogaka oyo atenene, igaa Nyansiongo tiga omogaka oyo atenene, igaa Nyamaiya tiga omogaka oyo atenene, timanyeti. Lakini ekiarenge ekerengo erio kiane tanyore vijana bigotenena ebirogo ebi. Ko ntobwate bono iga abanto bagochi gotenena ebirogo bia bia bia obo mca ase chi by-elections echio bonsi pi korwa UPA. Bono nabeire amatuko abere ntare goaka chividio igaa korigia erio amang'ana agasaine Nyamira County. Bonkunyu nkunyu ngatoma abanto bane bakagenda mpaka ekerenyo. Nimbwate omosani are korokwa Edwin Mokua omenyete ase are, nkamotebia tata ntarire mborire ang'e amang'ana abwo naki abanto bagoteba. Ngatoma oyonde mpaka Nyasiongo, Nyasiongo nchibieka omonyene nachiete o personally, gochia gokora survey yane, nabatebi ng'a. Ase profession yane inche ne statistician, mambia ebinto biria statistics, ekegusii timanyeti naki morantee nkobiroka. Bono amang'ana ane naya statistics, nkagenda eground nka collect data nkaigwa nki abanto bagokwana, nkanyora abanto barenge aria very very very famous gose popular bamanyekanete banchire na abanto mbatato, oyomo agakorokwa mogusu, oyonde Kevin maranga bono, oyonde naro ritani ebire. Naki barenge barenga batato, nkamanya goikaransa anse koreng'ana nojusi yane, nkare oyotang'aine, nkare oyotang'aine. Tinteti gokwana nsareri monto rieta igaa, gose ndoseri monto rieta, lakini tiga mbatebi iga, opposition. Ere bono iga yagusie Eledi na Matiang'i goika mobe very careful, mobase gokora gosori na siasa. Ebirogo ebi bia Nyamira bikorwanererwa ase chi by election, ebi nabio bigochi koa Matiang'i chinkuru gose bimokore bimokore pi. pi! Tirabatebia. Nakera juzi omongwana okorokwa ng'a Apoko, nkamotebia intagete ngame naye ase echaneli yane oche live. Ginkomoakera esimi, namoakerete ang'e saa moja na nusu, agantebia ng'a Nyansiongo bare ecampaign. Ntagete mbabore iga, Apoko UPA korareria UDA gose no ODM. Egento nde sure tarenge korigereria Matiang'i kura ase MCA oyio atagete atenene iga aria. Tarengeo. Ekiagera yarenge ni opposite Matiang'i. Saa moja na nusu. Agantesia esimi ng'akera saa tatu iga. Naria are nyomba. Nkamanya koiboria nki abanto b'amatiang'i barabwo bakare gokora? Ere riswali riang'icherete ime yane. Bakora siasa ya gusiero ase ekere bono iga, matiang'i otigire mpaka abanto abande ba feel very comfortable gusii. Baisanekire, bono iga nonya Ruto nabo agochia ecampaign, nonya Kindiki nabo agochia ecampaign, ake gusii na UDA naki ningio torakore. Gekero twaikire ase bono twabere ribaga eri. Matiang'i oangire pi, gotenenia gusii. Bono iga onde bwensi ekero naboirie iga, ntoimokia omonto UPA bono iga, ogende na oboremu gokora ekampeni Eldoret, ng'a ne by election iga ase nkong'ang'ana kabisa, tekonyarekana, ase eng'encho eground kere kere set igaa, UDA there is no way. Igo igo igo igo, nabo twaganetie matiang'i akore Nyamira. bosongo, lakini yasinyire. Bono iga naikaransete inse ngachaka gopima ekampeni. Rora ebinto biarenge ekerenyo. Nase ekenyoro kia Nyaira ng'a ayie gotoka ase ewodi y'Ekerenyo ase ebunge ya North Mogirango ekaunti ya Nyamirambo ase erombe y'ababwatani. Ntebi ngai toberete. Ntebie nkai toberete ere ecampaign igo agwo na UDA, babwate oboremu abanto kabisa bache tamu tobwate presidential candidate, bakorigeria UDA chikura iga aria ase by election, batagete Matiang'i abwo, batagete Matiang'i abwo kabisa, batagete Matiang'i abwo, Matiang'i oria okare central Kenya, ekerogo keria ki'ekerenyo, Nyamaiga na Nyansiongo, arusie nonye na ekemo kiabo.

Okansa mpaka estrategy babegete ng'a, ebagotebia chiemisi isato korwa UDA, ching'ang'anere ching'ang'anere baike ase barusie ibere baunge koba bago koba okoyomo. Eki kera eki bakorete, eywo already yakiretire eperception korwa chinyomba echigete. Eki intwe are ko allow gusii ecampaign esoe, infact intwe are ko allow binto buna ebi bikorekana gusii.

Banto ba UDA, ba ODM mbare korara, naigwete ODM nebwate omoungwana ore aria Nyasiongo okoboria ekerogo ki'obomisia, ebe election eye. Naende na omoungwana oyio ekero nakorete utafiti yane, arenge nabo are ase abwo batato orate kwana, noo arenge na omonto anchire eground, na omonto anchire na omonto bwanchire nere. Ase abwo batato the top three norenge oyomo obo. Inche nkobatebi ODM chibesa chiumoire oo ekampeni egwaku entoereru. Tiga mbatebi ng'a ase tindaigwa ende yonsi gose nero lakini am telling you abanto baria ba UDA bono iga bakoraria matiang'i chikura make sure ebirogo ebio biachire ase matiang'i. Morara pi mpaka amatuko aya are twenty seven mpaka tarehe twenty seven buna ekwera pi mambia yaye momae koboka. Morara, gekogera ebirogo biria bitachete ase matiang'i, inwe mwakora amatiang'i pi, inwe mwakora amatiang'i, inwe mwakora amatiang'i. Bono iga nonye na online igaa, nachiete kobori naki ninyore chimzii echio ibere isato, nchirete igaa, tokwane na abanto bagusii, onde taiyo okoa abanto aba, naende ebiongozi biabo gose motiga obibwerori.

Iga Nairobi university, yatenta gotegenera ekerore ekerogo ekenene oo. Gakorigereria, akarora ebiongozi bia abaikoyo, biarangeria abaikoyo babo, nkobaa bare ebesa, korere ecampaign, goakwa ebicha, egere echi koreta eperception naki abanto aba mbare amo, abanto koo abanto bande omoyo, bamo recognise. Omosubati atigetwe oyomo agakirwa ecampaign, agakwa chibicha na abanto gochia mpaka ogateba ng'a na omwana bwani gwa igoro. Akabua ekerogo ekio kia Nairobi University akaba the first woman gotenena Nairobi University ekerogo rende akabua. Bono tokomanya koirana omogusi oyomo agotenena iga aria agoteba ng'a yaya tiga ng'ende ndigie ndigie simbarati ankonye. Simbarati akabwata esimiri ritang'ani erio akabora akamotebia oche ondigie Monday, Monday eyio inchanya goika mpaka rero.

Inche bono ngochia gochia ecampaign ya majang'ani for 2027, mwensi pi mobere kando. Ekogera mwasinyore ecampaign ya majang'ani, obwa MCA? No way.